Thor wach madwaro wuoyo kodi e seche machalo kama en overcoming our disappointments or overcoming our discouragements. Ere kaka wanyalo loyo achiedh nadi manie ngimawa? Loch mwanyalo timogo mondo walo ohinga mabiro e ngimawa mar achiedh nadi kata kihondko mabiro e ngimawa. How can we overcome our fears? How can we overcome our disappointments? How can we overcome our discouragements? Nikech kinde ka kinde wabedo kod discouragement e ngimawa. Wadwaro ni wasom Muma e Jokorintho mar ariyo ang'wen aboro nyaka par. Muma wacho kama, pile idiyowa koni gi koni, to kata kamano ok dinnwa. Wadhier nono to chunywa ok a. Isandowa, to ok jwang'wa. Bende igoyowa piny, to ok negwa. Pile wating'o tho mane Yesu Kristo othogo e ringrewa, to nimar kata obedo ni wangima, to pile iterowa kar tho nikech Yesu Kristo, mondo ngima ma Yesu Kristo onenre maber e ngimawa. Mano e wach madwaro ni wapuonjre ma Paulo nondiko ni jo-Korintho. Ineno kanyo kowacho ni igoyowa piny, to kata obedo no ochwadwa piny kamano, ok waol aheroga aheroga neno e, e, e tv e, e, kipindi miluongo ni wrestling iyudo ka ng'ato chwad piny e, miwen osetieke chuth seche mochwade piny mogoye mogonding'e piny miwacho ai mae to orumo bang'e to rifari chako kwano achiel ariyo kapod ok ogo mar adek ineno koting'o bade kara pod en e lweny kara pod en e tugo kara pod odhi, odhi nyime mano e gima muma wachonwa igoyowa piny pile to ok waol kik iol kata kosegoyi piny jo chinese proverb wacho inyalo goya piny diboro abiro chung' dichiko inyalo goya piny dibiriyo abiro chung' diboro inyalo goya ma wimi ine ni igoya piny nyadidek abiro chung' nyading'wen nikech igoyowa piny pile to kata ogowa piny pile ok waol nikech we can be knocked down but we are not out mano emomiyo ahero we wrestling inyalo yudo ni ng'ato ogoye piny to pod ok obedo knocked out nikech en kod chir kendo ok ool nikech inyalo gowa piny pile wigowa piny to kata kogowa piny ka gik moko gowa piny to ok waol idiyowa to ok dinwa Ah, ok lowa, wan ok wan jogo miloyo. Kata obedo ni odinwa, kata obedo ni odinwa mineno kata kar wuok onge, to pod ok olowa. Wan ye jolocho. We are pressed from every side, but we are not crushed. Wan ok wan onyuogo minyalo kawo gine to bang'e tidiyo kama gikoki to rumo. Wan wan jogo ma iweyo ni we are, ni, ni we are been no, odinwa ma onge kamwa nyalo wuoke inyalo yudo ni wan jogo ma we are pressed from every side inyalo chiew gokinyi kata ineno ni kawuono ichiew gokinyi king'iyo east king'iyo west pressure biro king'iyo mbele ni king'iyo chien pressure biro jik ma wacho ni iwacho ni gik moko mikia ni biro wuok nadi adwaro encourage ni we are pressed down but we are not crushed wan ok wan jogo mabedo crushed. Wakia kama wadhiye, nyalo neno ni wakia kama dhiye, wakia kama wadhiye, to gima wang'eyo ni kama wadhiyeno Nyasaye nitie. Nyasaye emodhi mbele e nyimwa. Jehova Nyasaye nie nyimwa kendo Jehova Nyasaye ni mbelewa, en ema ong'eyo. Kata obedo ni wakia, ng'ato nyalo penji ni to gik mitimogi ing'eyo kaka ibiro tiekogi? Akia kaka gibiro rumo, ok ang'eyo gik mabiro wuoke. Gima ng'eyo ni Jehova Nyasaye biro bedo kodwa. Gima ng'eyo ni Nyasaye nikech wakia kama wadhiye to wang'eyo maber ni ok pod ok wabi ol pod wadhi nyime kod wuotho wuoth nyalo bedo ni bor to pod wadhi adhiya nyime kod wuotho wakia kama wadhiye to kata obedo ni wakia kama wadhiye osiepna kata obedo ni wakia kama wadhiye mama kata obedo ni kia kama idhiye eh, babana Jehova Nyasaye ong'eyo. Kik iol, kik iol, chunyi kik a. Tembe ng'eny to ok wabwog. Wan jogo ma tembe ng'eny gi koni gi koni ok wabwog. Nyasaye ema yawo yore mang'eny. Ka oyawo yore mang'eny, yore mang'eny nyalo biro kendo wasigu nyalo bedo. Paulo ne nowacho e Jokorintho apar gauchiel kare ochiko, Nyasaye oyawo yore mang'eny, wasigu to loro yo. Mano to ok bwogwa. Kata wach ni wasigu ng'eny kuonde duto, kata wasigu neno ni ng'eny kuonde duto, wasigu ok buogwa. Wan jogo ma kata olor ni yo, tineno ni wasigu ni kuro, to wan wadhi mbele, wan wadhi nyime, nikech kata odinwa, to wan wadhi. Inyalo, inyalo bedo ni igoyowa, tok tiekwa wan jogo ma kata piny yiengni kata simbe ema ywak kuomwa kendo simbe ywak ka, ka, ka nyisowa ripode maricho ka wachonwa thoe ka wachonwa tuoche eh, daktache nyisowa ripode maricho ni ngimawa koro serumo ni wan kod kansa ni wan yamo nyalo bedo ni kudho matek, apaka nyalo bedo ni ger e ngimani, tuoche nyalo bedo ni osebiro kendo osenyisi, inyalo wacho ni osenyisi ni in gi kansa, inyalo wacho ni tich orumo. Kata obedo kamano, we do not lose heart. We do not lose heart. Wan jogo ma kata odinwa, even kata obedo ni wabedo pressed, we are moving forward. Move forward. Bed gi geno kawuono. Move forward in Jesus name.